Moien, ech sinn déi kleng Maus Ketti a genee wéi meng Urgroussbummer aus der bekannter Geschicht sinn ech ganz virwëtzeg. Kommt mat mir op eng Entdeckungsrees duerch Lëtzebuerg fir ze kucken, wat et alles esou Cooles hei an eisem Ländchen ze gesi gëtt. Sou, wéi ëmmer geet et vu menger Heemecht Biemereng aus op Entdeckungsrees. Haut géif ech gären op Esch an den Déierepark goen.
Moien, mäin Numm ass Anne, ech si Responsabel hei am Escher Déierepark a vun den Escher Bamhaiser. Meng Liblingsfaarf ass d'Schlo, mäi Liblingsiessen sinn Gromperkrippelcher. An mäin Hobby sinn och Déieren, mäi Mupp a meng Kaz.
Also hei gesäit et mol scho ganz cool aus, mee wat genee kann een hei man? Jo hei si mer am Escher Déierepark matzen am Geheeg vun de Mouflonen a vum Dammwëld. Den Escher Déierepark ass uewen um Gaalgebierg zu Esch, ganz no um Stadkär drun. An dat ass en ëffentleche Park, deen ëmmer zougänglech ass. Dat heescht, den Entrée ass eigentlech gratis. Ech soen eigentlech, well deen eenzege Präis, dee mer froen, ass de Respekt. Esou de Respekt virun der Natur a virun den Déieren. D'Zil vum Déierepark ass, eise Visiteure schéin Erliefnisser ze schenken an eeben, Natur an Déiereschützer vum Moarn ze forméieren, well nëmmen dat wat ee kennt, dat schützt een och. Een Deel si Wëlldéiere wou mer hei hunn, dat sinn eben d'Mouflonen an d'Damwëld, also Wëldschwäin, mee e groussen Deel sinn och Hausdéieren an Notzdéiere wéi eis Kéi oder d'Geessen oder d'Schof. An dann hu mer nach méi klenger, d'Nageren alleguerten, d'Mierschwéngecher, d'Kanéngecher an jo, ech mengen dat si se esou weider.
Hei an do gesinn ech och schonn e Bauerenhaff mat raren Ieselen a Päerd. De Bauerenhaff ass gebaut ginn, fir dass mer eng Plaz hätten, wou mer kéinte pädagogesch Aktivitéiten maachen, wou ee flott Ateliere ka maachen. Déi Déieren, déi hei am Bauerenhaff wunnen, déi si bal alleguerten op der Lëscht vun de bedrote Rassen. Do gehéieren d'Poitouieselen dozou, dat sinn déi gréissten Ieselen, déi gréissten Ieselsrass, déi et op der Welt gëtt. Do ginn et der nach 600 Stéck ongeféier dovunner a véier vun hinne wunnen hei. Dann hu mer nach Konig-Ponyen, déi erkennt ee gutt, dat sinn déi gro, déi hei stinn. An mer hunn Hutzule-Ponyen, déi och op där Lëscht stinn. Et sinn zwee Shetland-Ponyen, déi hei wunnen. Déi ginn ëfters geholl fir pedagogesch Aktivitéiten, wou se mol mat de Kanner bis an den Heidergrond spadséiere ginn. Oder soss eng flott Aktivitéit hei maachen.
A vun den süssen Murmeldéieren kann ech net genuch kréien! O nee, wat sinn déi all sou süß! Et si jo richteg vill verschidden Déieren hei. Wéi kommen déi all heihinner?
E groussen Deel vun den Déieren, also alles wat Wëldbestand ass, dat war hei am Park, wou mär en elo iwwerholl hunn. Dat heescht, et gëtt keen Déier dobausse gefaange fir an e Park. Gesat ginn. Et sinn entweder Déieren, déi getosch gi mat aneren Déiereparken, déi do net aneschters kennen, an oder si ginn eben hei gebuer.
Oh, elo hunn ech eppes ganz Cooles gesinn. Dreemen ech oder kann een hei d'Déieren heemelen?
Hei si mer um Heemelwee. Den Heemelwee ass all Dënschden op vun 3 bis 4 an do geet et eben drëms, dass een direkte Kontakt mat den Déieren huet, esou wéi de Camille hei. Dee kënnt ëmmer immens gäre wann d'Visiteuren do sinn. Fir einfach geheemelt ze ginn, geet net ëm Fiederung, geet wierklech rëm den direkte Kontakt zum Déier zu. Hei ass och ëmmer ee vun den Déierefleeger, dat heescht kann ee gäre seng Froe stellen, wou een se huet. Vläicht wëll ee wëssen, wéi vill Meedecher sinn do, wéi vill Jonge sinn do, hunn nëmme Jongen Hare bei de Geessen oder och vläicht Meedecher? An all déi Froe kann een da stellen, wann een hei op den Heemelwee kënnt.

Hei kann een och an engem super Bamhaus mëtten am Déierepark schlofen. Dat ass dat allercoolst! Déi Bamhaiser kann een d'ganz Joer iwwer lounen an all Saison huet wierklech säi Charme fir am Bamhaus ze verbréngen. Et ass esou e Kandheetsdram vu jidderengem fir eng Kéier e Bamhaus ze bauen an dran ze schlofen. Dee probéiere mer hei ëmzesetzen.
Dat ass jo en totalt Abenteuer, fir hei mat der Famill a Kollegen d'Nuecht ze verbréngen a moies mat den Déieren z'erwächen. An all Bamhaus huet souguer säin eegenen Numm an Dekoratioun. Mega! Mee dës Plaz hei heescht jo Déierepark, an dat heescht d'Déiere sinn hei am wichtegsten. An wow, et sinn esou vill verschiddener hei, dass ech net méi weess, wou ech hikucke soll.
Den Déierepark, deen ass wierklech 365 Deeg am Joer op, ëmmer zougänglech a mir si just frou wann owes Déieren Hir Rou kënnen hunn, mee en ass ni zou, kann een ëmmer Zäit hei verbréngen.
Oh, wat eng Opreegung! Ech sinn elo futti kapott an ech ginn elo op Biemeréng raschten. An dir, Kanner, kommt roueg hei an den Déierepark! An net vergiessen, haalt d'Ouere steif, maacht d'Aen op a sidd virwëtzeg! Äddi, äddi!